हेलो नमस्कार साथी अहाँ सबके जे छै प्रतिदिन जे छै रैंकर्स विद्या मंदिर के यूट्यूब चैनल पर रात्रि के आठ बजे से लऽ कऽ नौ बजे तक प्रतिदिन क्लास होयत आइ जे छै से लऽ कऽ आबि रहल छै लऽ कऽ अहाँ सबके बीच में टी आर ई फोर पॉइंट ओ के जे भेल छल परीक्षा एलेवन ट्वेल्थ के ओहि के किछु प्रश्न अछि ओहि के अपना सब अभी देखबै और सबसे पहले अहाँ सब गोटे के होली के ढेर सारी शुभकामना और बधाई हैं जेना कि अहाँ सब देख रहल हेबै जे कि मैथिली टॉप एमसीक्यू मैराथन क्लास तऽ ओकरा अहाँ के स्टार्ट भऽ चुकल छै और डेली चलत तऽ चलू आजुक पहिल प्रश्न अहाँ सबके सामने रहली आजुक पहिल प्रश्न अहाँ सबके सामने अछि मैथिली भाषाक अपन लिपि अछि ओलचिकी बंगला मिथिलाक्षर उपरुक्त में से एक से बेसी या फिर उपरुक्त में से कोनो नहीं अहाँ सब गोटे अपन अपन उत्तर देना शुरू कर दियो अहाँ सब गोटे जे छै से कमेंट कऽ के जे छै मैसेज बॉक्स में अहाँ सब अपन अपन उत्तर दियो ओहि के बाद ही हम आगा बढ़बे सब सब गोटे उत्तर दियो मैथिली भाषा के अपन लिपि कोन अछि ओलचिकी अछि बंगला अछि मिथिलाक्षर अछि या कोन अछि सब गोटे उत्तर दियौ अहाँ सब उत्तर रहलै सी सी उत्तर अहाँ से बता रहल छियै नहीं नहीं नहीं गलत अछि हम्म। सब गोटे अपन अपन उत्तर दियो जी बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब है मिथिलाक्षर है कोन अछि मिथिलाक्षर मैथिलिक भाषाक अपन लिपि कोन अछि तऽ मैथिली भाषाक अपन लिपि अहाँके मिथिलाक्षर है बिल्कुल सही जवाब अछि बिल्कुल सही जवाब मिथिलाक्षर है ना मिथिलाक्षर अपन भाषा कहै छै चलो अगला प्रश्न पूर्वांचलीय भाषा समूह में सर्वाधिक प्राचीन गद्य जी जी अंशु जी जी सी सही छल सही छल बिल्कुल सही छल अगला प्रश्न आबि चुकल अछि अगला प्रश्न अछि पूर्वांचलीय भाषा समूह में सर्वाधिक प्राचीन गद्य रचना की कोन अछि विद्यापति के पदावली वर्ण रत्नाकर गीतांजलि या फिर उपरुक्त में से एक से बेसी या फिर उपरुक्त में से कोनो नहीं अइके की होय तो उत्तर अइके की होय तो उत्तर सब गोटे उत्तर एकदम अलग अलग आबि रहल केओ डी केओ बी कह रहल छी ई सब गलती नहीं हेबाक चाहिए ई सब तो अहाँके आब परीक्षा आबि गेलै ने तैयो गलती नहीं हेबाक चाहिए गलती केना भऽ रहल अइ किनको किछो आबि रहल किनको किछो आबि रहल अछि हम्म।

उत्तर गलत आबि रहल अछि ज्योतिरोत्सरक परवर्ती साहित्यकार हम बात करबै तऽ जे छै अहाँके विद्यापति छलथि उमापति सेहो छलथि उपयुक्त में से एक से बेसी भऽ जायत उत्तर होयत उपयुक्त में से एक से बेसी डी होयत कनि सही जवाब दियौ डी होयत अगिला प्रश्न मैथिली भाषाक शैक्षिक उद्देश्य निर्धारित कयल गेल अछि व्यापारक राष्ट्रीय दृष्टिकोण विकसित करब के लेल मातृभाषा अ, सभाक भाषा ओ राष्ट्रभाषाक प्रति संतुलित दृष्टिकोण के लेल राष्ट्रभाषा के रूप में मैथिली के प्रतिष्ठित करब के लेल या उपयुक्त में से एक से बेसी या फिर उप- उपयुक्त में से कोनो नहीं की होयत

हम्म। नहीं आबि रहल सही जवाब किनको सही जवाब नहीं लायल प्रश्न कहैया मैथिली भाषाक शैक्षिक उद्देश्य निर्धारित कयल गेल अछि तऽ एहिमे अहाँके तऽ बहुत जे छै ने मातृभाषा सम समक भाषा आओर दृष्टि- राष्ट्रभाषा प्रति सदृढ़ दृष्टिकोण एकदम सही अछि इहो सही है राष्ट्रभाषाके रूपमे मैथिलीके प्रतिष्ठित करब दुनू सही अछि बी आ सी दुनू सही अछि बी आ सी दुनू सही अछि मतलब जी पिंकी जी बिल्कुल अहाँके सही जवाब है यानी डी होयर जी अंशु जी डी होयर डी द करेक्ट आंसर डी इज द करेक्ट आंसर डी होयर अगला अगिला प्रश्न अछि परिषद परिझैत पाथर पोथी हेतु रामदेव झा के साहित्य अकादमी पुरस्कार भेटलनि कहिया भेटलनि कहिया भेटलनि प्रश्न पहले सुनियो पसिझाइत पाथर पोथी हेतु राम रामदेव झा के साहित्य अकादमी पुरस्कार कहिया भेटलनि उन्नीस सौ नब्बे में इक्यानवे में या उन्नीस सौ बिरानवे में बिल्कुल नहीं हम रामदेव झा के पूछ रहा छी

मैथिली साहित्यक आलोचनात्मक इतिहास के लेखक के छथि है ना प्रश्न पहले सुनियो मैथिली साहित्यक आलोचनात्मक इतिहास के लेखक के छथि जयकांत मिश्र दिनेश कुमार झा बाल गोविंद झा या फिर उपरुक्त में से एक सभ्य सिंह या फिर उपरुक्त में से क्यों नहीं के होता पहले प्रश्न पहले अच्छा सुनल करियो किया था उत्तर उत्तर के बात करबे के तो मैथिली साहित्यक आलोचनात्मक इतिहास के लेखक जे अहाँके दिनेश कुमार झा छल के छल दिनेश कुमार झा ध्यान राख बी हो Bi, bi, bi. दिनेश कुमार झा कुमार दिनेश कुमार झा है ना दिनेश कुमार झा था अगला

मिथिला जे छै मतलब जे महामना परमेश्वर झा के कोन रचना छै निम्नलिखित में से अगर डी भऽ जायत उत्तर डी हो जायत जे छै देखियौ परमेश्वर झा के एकदम रचना अहाँ सब जे छै एकदम देख लियौ परमेश्वर झा कोन कोन रचना छनि तऽ दिग्दर्शन एकदम सीमांत नाग के आयका छनि आ दिग्दर्शनो शायद छनि डी होइत है उत्तर डी डी हो या डी है ना कन ध्यान राखू अगिला प्रश्न अगिला प्रश्न का है अहाँके जे छै से दुर्गानाथ झा दुर्गानाथ झा श्री मैथिली साहित्यक आदि काल के कहैत छथि की कहै छथिन प्राक विद्यापति काल प्राक ज्योतिरीश्वर काल ज्योतिरीश्वर काल या फिर उपरोक्त में से एक से बेसी या फिर उपरोक्त में से कोनो नहीं की होयत अहाँके जे छै से दुर्गानाथ झा श्रीष जे छथि से मैथिली साहित्यक आदिकाल के की कहै छथिन जी बिल्कुल सही जवाब की कहै छथिन प्राक ज्योतिश्वर काल प्राक ज्योतिश्वरक काल यानी ज्योतिश्वर काल से पहले बिल्कुल सही जवाब अछि प्राक ज्योतिश्वरक काल बी एकदम सही जवाब बहुत बढ़िया अगिला अहाँके अछि पारिजात हरण पारिजात हरण पोथी के लिखने छथि विद्यापति ज्योतिरीश्वर उमापति या के लिखने छथि पारिजात हरण पोथी पारिजात हरण पोथी किनका द्वारा लिखल गेल अछि कवि विद्यापति कवि ज्योतिरीश्वर कभी उमापति के लिखना चाहते जी बिल्कुल सही जवाब है बहुत बढ़िया पिंकी जी एकदम श्वेता जी एकदम बिल्कुल पिंकी जी एकदम सही जवाब है की होता अंके उमापति सी एकदम सही जवाब है उमापति एकदम बहुत बढ़िया अगला प्रश्न प्रश्न आगे कहिया अगला प्रश्न कहिया विद्याक प्रसंग मिथिलाक अधोगति भेल अछि से नहीं देख पड़े तो अछि पंक्ति लेल गेल अछि कतयसँ राष्ट्रीय एकताक महत्वसँ अधोगतिसँ मिथिला महात्म्यसँ उपयुक्त में से एक से बेसी या फिर उपयुक्त में से कोनो नहीं की हो जात की भ जतै के एकदम सही जवाब है बहुत बढ़िया की होत अहाँके अधोगतिसँ विद्याक प्रसंग मिथिलाक अधोगति भेल अछि से नहीं देख पड़ैत अछि पंक्ति जे छै के अधोगति से लेल गेल अछि एकदम सही जवाब बहुत ही बढ़िया बहुत सुंदर बी होयत बी इज द करेक्ट आंसर बहुत बढ़िया अगला हाथिक दांत एकांकी लिखने चाहते किनका द्वारा लिखल गया हाथिक दांत एकांकी है ना

प्रबोध नारायण सिंह बी हेता एकदम सही जवाब प्रबोध नारायण सिंह बहुत बढ़िया सुपर एकदम सबके सही जवाब अछि अगिला प्रश्न राजकमल चौधरी के जन्म स्थान अछि कतऽ हिनका जन्म स्थान छनि राज चौधरी के जन्म स्थान कतऽ छनि ई सब गलती नहीं हेबाक चाही महिषी में बनगांव में रहुआ में कतऽ छनि राजकमल चौधरी के जन्म स्थान कतऽ छै महिषी बनगांव रहुआ ये बिल्कुल कतऽ छै बिल्कुल सही जवाब अछि महिषी मे एकदम सही जवाब ये होयत है ना अहाँ सबके बता दी जे यानी परसों यानी पांच तारीख से छै से प्रतिदिन रैंकर्स विद्या मंदिर के यूट्यूब चैनल जे अछि से हम नीतीश झा सर अहाँ सबसे जे छै अहाँके प्रतिदिन आठ बजे रात से लग नौ बजे रात तक यूट्यूब पर क्लास लेब जेकि टी आर फोर पॉइंट ओ के जे परीक्षा होवे वाला है ओ के एकदम पूरा एकदम पूर्ण तरह एकदम समर्पित रहत आ पेड बैच से बहुत जल्दी चालू कर रहा छी तो जिनका लेबाक हुए से एकदम उनसे जुड़ सके छी फीस मात्र पंद्रह सौ है अहाँ के नंबर अहाँ के देल गेल है ऊपर में अहाँ देख सके छे पंचानवे बिरासी नब्बे तिरासी जीरो सात नाइन फाइव एट टू नाइन जीरो एट थ्री जीरो वन पर कखनो भी कनेक्ट कर सके छी चलू अगला प्रश्न देखियो अगला प्रश्न अछि शब्द पुनरावृत्ति शब्द पुनरावृत्ति मुदा अर्थ अलग अलग होइत अछि उत्तर दियौ के की हेतै प्रश्न अछि शब्दक पुनरावृत्ति मुदा अर्थ अलग अलग होइत अछि अनुप्रास अलंकार में यमक अलंकार में उपमा अलंकार में उपरुक्त में से एक से बेसी या फिर उपरुक्त में से कोनो नहीं की होयत की होयत के नहीं नहीं गलत आबि रहल उत्तर उत्तर गलत या भैया सही जवाब भऽ जायत यमक अलंकार में कुन में यमक अलंकार में बी होयत बी बी होयत यमक अलंकार में जी बिल्कुल अंशु जी एकदम सही जवाब है बी होयत अगला प्रश्न अगला प्रश्न अछि तिरु कोन कथाक नायिका छथि तिरु जे छै से कोन कथा के नायिका छथि रूना के गाम हमरो छै ललका पाग कुन के तीरू ककर के नायिका छथि हम्म, गलत आबि रहल अहाँ सब एते गलती किया कऽ रहल छी बाप रे एते बिसरि गेलियै अहाँ सब तीरू कोन कथा के रचना नायिका छथि बिल्कुल सही जवाब आबि गेलनि ललका पाग के ककर जी बिल्कुल ललका पाग सी होयत एकदम सही जवाब बहुत बढ़िया ललका पाग अगला प्रश्न अगला प्रश्न अछि जगदीश चंद्र झा जगदीश चंद्र झा लिखित सात समुद्र पार पोथी के विद्या अछि कथा के समालोचना के यात्रा संस्मरण के कथी के अछि जगदीश चंद्र झा लिखित सात समुद्र पार पोथी के विद्या अछि कोन कथा समालोचना यात्रा संस्मरण की होयत एकदम सही जवाब है बहुत बढ़िया सी होयत यात्रा संस्मरण यात्रा संस्मरण अछि एकदम सही जवाब बहुत ही बढ़िया बहुत खूब अगला प्रश्न उच्चतर मैथिली व्याकरण व्याकरण छथि के छथि उच्चतर है ना उच्चतर मैथिली व्याकरण छथि दीनबंधु झा गोविंद झा बाल गोविंद झा उपरुक्त में से एक से बेसी या फिर उपरुक्त में से कोनो नहीं के हेता के छथि

के छै एते अहाँके आसान प्रश्न है तैयो इसमें गलती नहीं हेबाक चाहिए गोविंद झा गोविंद झा गोविंद बिल्कुल सही जवाब गोविंद झा एकदम सही जवाब अछि गोविंद झा बहुत बढ़िया अगला महाकवि विद्यापति जन्म स्थान छनि बिस्फी रजबारा दरभंगा कतऽ छनि महापति विद्यापति जे छै से कतय के रहनार छलथि है एकदम सही जवाब है कतय के बिस्फी मधुबनी जिला में अछि बिस्फी बिल्कुल एकदम सही जवाब अछि ए होयत बिस्फी एकदम सही अछि बहुत बढ़िया अगला प्रश्न मैथिली लोकगीत किछु वैशिष्ट आलेख लिखने चाहते के लिखने छथि किनका द्वारा लिखल गेल अछि है ना अहाँके छै योग माया देवी के द्वारा अनिमा सिंह के द्वारा प्रफुल्ल कुमार सिंह मौन के द्वारा या उपयुक्त में से एक से बेसी या फिर उपयुक्त में से कोनो नहीं की होयत एकदम सही जवाब अछि अनिमा सिंह के द्वारा मैथिली लोकगीत किछु वैशिष्ट आलेख जे छै अनिमा सिंह लिखने छथि एकदम सही जवाब अछि की होयत

एकदम सही जवाब बहुत बढ़िया हे भाई कविता है फजल रहमान हाशमी के द्वारा लिखल गया एकदम सही जवाब बहुत ही बढ़िया यानी सही उत्तर भगल सी चलू अहा सबके जे छै से आइ एतबे पर रोकि दै छी एहिसँ आगे अपना सब काल्हि जे छै काल्हि तऽ होली छै तऽ काल्हि अहाँ सब होली बढ़िया दिन मनाओ परसू जे छै अहाँ सबसँ फेर एकदम अहाँ सबसँ मिलै छी आ प्रतिदिन यूट्यूब पर जे छै अहाँ सबके जे छै से एकदम रैंकस विद्या मंदिर के जे यूट्यूब चैनल अछि एहि पर प्रतिदिन अहाँके परसू से डेली क्लास चलत रवि के मैराथन क्लास चलल करत ओ बता देल करब तऽ अहाँ सब जे केओ नया छी तऽ रैंकस विद्या मंदिर के चैनल सब सब्सक्राइब कऽ लिअ आ पेड बैच यदि लेबाक हैत तऽ पेड बैच जे छै अहाँके नंबर देल गेल अछि नाइन फाइव एट टू नाइन जीरो थ्री जीरो सेवन पर कॉन्टैक्ट कऽ सकैत चलू मिलै छी फेर परसू सब आदमी के होली के ढेर सारी शुभकामनाएं बधाइयां थैंक यू किनको कोनो प्रश्न हुआ तो बाजे अब सर आप क्लास कनी दियल करियो सर हैं? कहले सर आप रेगुलर में क्लास रह दियो हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल हँ आ सर जी के जी एस के यूट्यूब पर देबै क्लास की देबै देबै देबै देबै अहाँके जे छै ने से पचास टा के क्वेश्चन लेबै ने जाहिमे तीस टा के क्वेश्चन मैथिली के बीस टा के क्वेश्चन अहाँके जी के जी एस के ओ ठीके रहतै सर हम्म। हँ वही करबै